Mode ababaawa bi bɛkyerɛɛ me, na mokaa sɛ morehwɛ akyiri ahwɛ sɛ akyire din a. Nanso mahwɛ anim ara, mentee mu popoyɛ biara. Ɛdeɛn na akosi? Ɔdɛɛfoɔ, na medeɛ menyɛ dɛn? Sɛ gyagyaa se mete kurom a, nea mɛka biara yɛmfa no ahemfie ha. O sɛ me me mfa. Ɔdɛfoɔ nyɛ wo a.
Na hwan. Sɛ da bia yɛnya baabi a nsɛm no fa ba ma me me nsɛm yɛ nkwaseasɛm. Adeɛ yi siiɛ yi a, ɛne ɛnyɛ obi wɔ ahemfie ase ɔbaa no nkekaa bi wɔ ne ho, kekaa wɔ ne ho, nkekaa wɔ ne ho, na ɛsɛ ɛnsɛ mfata wo. Na ɔtena wi sɛ neɛ mu oduro na akoa ne pɛ. Ah, asɛm deɛ ɔma mu ayɛ me mmaa kakra. Na ano me deɛ mpɛsi asisi me fam fikyiri afɛ mɛ kɔma ba. Hmm. Me me kɔtoo sɛ ɔmo taa dan kyɛm. Wɔn ano hwan. Nea yɛ mmɔ ne dini.

Owie da mpan no na nipa bi wɔ hɔ a ne su ne ne ban akɔyɛ sɛ bankye ɛmfa ho ne bea a de ne bɛtoro bɛfifi ɛyɛ nokorɛ sɛ deɛ dɛfoɔ kasa sɛ ɔka sɛ ɔpɛ nkunya yere ma ɔbaa yei wawale fɛfɛɛfɛ ɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ deɛ nanso wɔn de akora no baa ha deɛ wɔn sɛ nkeka wa kakra yɛ dɛ ɛwɔ ne ho ɛwɔ berɛ a wɔde no yɛ dɛ ɛbaa ha no.
Asisi akusisi.

baako ɔtena so wayɛ mistake bi da n'asɔ ne bɛ kae nipa anum sɛ ɛtumu fɛ nipa mu sɔrɔ baako ɔtena se a. ɛkunya bi wɔ hɔ yɛ wɔ fie bi ne yɛ sere kɔ fie bi ma saa na ɛho nsɛm te. o yɛ mi o. mi wura mi nya o
ɛnti ɔkyerɛ mu kyerɛ mi wie na mi kura mi kasa ɛyɛ sɛ asɛ bi yɛ gu akora n'anim ase ti yɛn kɔ pata akora yɛ kɔ yɛ ne yɛ kɔ pata akora. yɛ me ne ɔdasani na kɔɔ yɛ o ɔne gyaase me ne gyaase te koko duro hɔ no sɛ me so me yere wu yɛ ayɛ dɛ akyɛ te hɔ na gyaase kura bɛyi atum sɛ sɛ ɛ me kɔntire kura me yere wu a me kura me nkae nkae sɛ ɔyere wu yɛ a me nko ara na me da me nkae etu ɔka yɛ na akura papa so ɛna me hyira so kosɛkosɛ deɛ dɛ ɛde ne ma ɔnam sɛ me nyɛ ndɔsɛ ne ne nkɔkɔ da ɛnyɛ me pɛ.

ne deɛ bɛdi ano no adena no aduane jase ɛsɛ mi ka ɔn mo antie dabi dabi dabi ɔne ka no no ɔn deɛ teɛ no sɛ akora ne papa ɛyɛ ntwa so abo amen
mɛyɛ mɛhwɛ ne bɛdi ho nyuma no brɛ mo na mo atena ase o deɛ tena ase ansa ne awia
awura nyina

na ohu kwan a ɔbɛfa so abɛboa no. Ɛɛ, barima yi nso baeɛ a, ne som a ɔsom ahenkwaa ma a wɔbɛfrɛɛ no nti na ɔnam. Ɛɛ. Eh, Shami, wafɔ na sɛ asɛm no wie na wobɛwie kuntre kuntre na bɛtumi akyerɛ nsɛm kyerɛ sɛ ɔba no kasa yi mu ɔkyerɛ sɛ
ɔne to kuntire no bafo kyea me wedeɛ wobɛtia me nato me wura ɛne gyaase sɛ sɛdeɛ nya wode sɛdeɛ buro akora yi ɔne kuro yi mu ɔwɔ amɔnɔne ɛyɛ mea me wɔfa ase akua firi yie ne yɔnko brɛboɔ ɛne ɔno ɔno deɛ mene no ne yɔnko brɛboɔ ɛna ne bani yɛ sɛ mesi ɔde bɛdaa me ɔwɔ uk ɛna ɔsi dɛ bi ɔkɔbɔ bla ɔsɛ ɔba ne nkyi na ɔbɛboa no kuro na ɛberɛ a na ɔwɔ ha no soso ɔpɛ dan a owura yi agent ɔne pɛ dan yɛ dɛ ɛde ma no sɛdeɛ ababa yi kasa mu yɛ dɛ ɛteɛ no Enti wɔfrɛɛ no, na ɔse ɔpɛ dan ayɛ dɛn atɔ. Na nokorɛ ni, kuro mu no ɔkɔtenaeɛ, wɔahu sɛ swimming pool anaa efie a nsuo da mu no ɛyɛ, nti wɔmpɛ fie a nsuo yɛ dɛn, ɛda mu ɛma no. Na ɔtwitwa foto kama ɛna ɔde ayɛ dɛn, asɛnde ma no, ɛna ɔno nso asɛnde sika ɛde ama no. Na ɛnɛ nkwadaa a wɔreyɛ biribi a wɔmpɛ sɛ wɔn busuani bɛhu nti. Na ɔbaa no ɔbɛhwɛɛ nsuo no ɛda fie hɔ no a, nokorɛ Nyame anim nie, ɛnyɛ swimming pool. sɛdeɛ ɔno no kaeɛ no no na yɛ nsutadeɛ a ɛda hɔ ɛda anafoɔ hɔ no sɛ nsuo no tɔ a ɛyi akuya serebo efie ɔbɛsi yie a ayɛ no so asɛm a yɛkaa sɛ wɔnkɔbu nguo no ne mfikyire hɔ no ɛsi nsumena no mu no saa nsuo no ɛtaa mu no ɛna akuya kyi no ada no swimming pool ɛna ɔtoma ma ababaawa yi Enti ɔbaeɛ a, nokorɛ Nyame anim ne fie no ɔmpɛ, ohia ne sika. Wɔkaaa agent no se, ɔno nso so gyee sika ɔde akɔma fie wura. Efie wura nso so ɔno nso de sika no akɔsi fie foforɔ. Enti wɔmfa fie no saa. Ɔkaeɛ no ɔtwetwee m'aso. Mefrɛɛ agent no. Asɛm a ɔka kyerɛɛ meɛ no, m'ani anyɛ ho. Enti mede bɛtoo dɛɛfoɔ yi. Na dɛɛfoɔ hyɛɛ sɛ nnɛ, mema n'ahenkwaa nkɔfoɔ ho mmra. Nti wɔn baeɛ a, na asɛm a ɛda pono soɔ no, nokorɛ ni. Saa na ababaa yi yɛɛ dɛn? Ɛka kyerɛɛ me. Na krakye yi deɛ mentie n'anodisɛm. Nti wɔma n'anodisɛm ato mpanyimfoɔ anim ne ahuneka berɛ ne ne siberɛ. Hmm.
Dafo ɛnea ɔde hyɛ kuntiri ɔseɛ no no. Ɔsɛ ɛnkyɛ biara na ababaa yi de n'asɛm bɛto n'anim. Sɛ wɔpɛ kaa sɛ wɔpɛ fie na ɔwɔ ama no no nti, ɔntumi fa n'ani mmɛto ha mmɛhwehwɛ bi. Ɛno nti, barima yi gyina hɔ yi na ɔnim no na ɔde sika bɛsii ne so sɛ ɔmpɛ bi ma no. Ɔkɔpɛ bi maa no a, sɛ su tadeɛ mu a. Adwene gu mu hmm, na da fidua no mu. Sɛbi aburu sɛbi anya ado, wanka sɛ ɔpɛ fitadeɛ. Ɔmpɛ su tadeɛ, ɔpɛ tu wanka sɛ oburoni de ne nsa ayɛ. Ɛno nti na ɛtwetwe n'aso na ɔde bɛda ne nana. Sɛ ne nana mmoa no, na ne nsa nka ne sika. Bɛrima yi nso kyerɛ sɛ wawie, ɔne no awie. Ɛno nti no, yɛn nso yɛntumi ntena hɔ ɛma ɔmfa ne ho nni saa. Ɛno ara nti na ɔde bɛdaa ne nan okontiri. Kyɛme.
Wura. Ɔno nto aberanteɛ no ɛsɛ kwaduro a yɛbɔ no no ɛdeɛ na wɔka fa ho. Ɛɛ bɛma afɔ si musa wo sɛ ɔbɛn yi ɛbɔ ɔkɔ adu sɛnea me wura kontiri nso so de abɔ soɔ no ɔno wano di sɛm no sɛn. Ɔkyɛme. Ɛtiwani tiwani na ne nananom nkasa.

ɔkyɛ me deɛ ɔmu sɛ meme agent kɔ mu a magyegye dan paa ma akuku damfoɔ metotɔ fie ɔmo ɔmo ma metotɔ fie ma amanfo ɛna aba wɔ ɔnim me me so me nim no ɛna ɔfrɛ me sɛ ebi wɔ hɔ no ɔpɛ sɛ ɔdɔ ne maame no mu tìmi ntɔ fie fún ɛ dɛ ɛma no. I'm so I'm good agent I can buy any house you like it. Eh bɛma wada Roma yɛn yɛ teacher wu kwasi ɛde nti adeɛ kye yɛn no yɛn ankɔ sukuu. Eh mewia na ma kyɛkyɛ me twi. Ti abra fam. Eh na ma kyɛkyɛ me twi.
Ɛna me sɛ oh I can buy house you like it ɛna me kɔ research ɛwɛwɛ mu ɛna ɔfrɛ me sɛ agent yaw mepɛ efie a nsuo da mu. nana tiɛ mi twi no nsuo efi a nsuo dam wanka swimming pool o efi a nsuo denam so o efi a nsuo dam de bebree hɔ ɛna na mi mi yɛ research mi yɛ research ɛna mi kɔ google ɛna mi kɔ facebook ɛna mi kɔ instagram ɛna mi hu fie bi. ɛma o yɛ research research na yɛn yɛn ti research. ìpàtọ́ mi hwehwẹ́ mu mi hwehwẹ́ mu ɛbɔ ogun. ɛna ɔka kasa yɛ tiɛ. ìpàtọ́ mi hwehwẹ́ mu na mi hwehwẹ́ na mi kɔ nyɛ fie bi na nsuo dam ɛwɔ fie mu. ɛna mefrɛ sɛ asɛm asi manyɛ fie no ɔsɛ menhwɛ pictures menhwɛ pictures deɛ ɔkaa sɛ oh, I like it ɔka I like it no so wɔwie ɔpɛ I like this house I like it ne mepɛ mepɛ no ɔkyɛ sɛ ɔka asɛm so oh, good nana nsuo no so deɛ nokorɛ mekɔɔyɛ no na dabodabo ɛmu di agorɔ mu sɛ afei mepatwo asɛm ɛka berɛ na double double ɛna eh, mpɔnkyerɛ ne nnuama nso yɛ dɛ ɛwɔ nsuo no na meka sɛ ɔpɛ efi a like ebi a ɔba bɛyɛ fish pond wanka swimming pool kɔ ɔka swimming pool a kɛmɛ pɛ swimming pool ɛno koraa na metwa picture so ɔka like it ɛna manka hwɛ ɛna ɔsɛ de mu ni no ɛna me so mede efi wura sika kɔmaa no ɛna mete me social ɛde bam me hɔ

mede yɛ de meyɛ ɛna me so baba ɔhwɛ me fie hɔ meto nyame sɛ abɔbɔ ɔkɔtɔ petro sɛ ɔbɛsi me fie so wow you want to burn my house ana meka sɛ mɛka sɛ ansɛm a akɔ so no ɛbɛyɛ de pakyɛw mede ma so anyɛ se
afɔ wode waso mu a kyame afɔ

Nti obi se kɔpɛ fie ma no, na puo a wokɔpɛ ama no, nsuo a wokɔpɛ ama no, dabodabo ne akɔnhyɛne da mu. Wodwene ho? Na mpakyɛ wɔ sɛ ɔka se nsuo, wanka so yɛ nsuo. Yɛ bɛ ba hɔ.
Awura, wɔtwa kyerɛ o. Mepakyɛ ahe? Ɔde biribi asɛnde o. Mepakyɛ ahe? Ne nsuo da fie hɔ.
Mepakyɛ ahe? Type no a ɛhu ne hɔ no, nyɛ noa na aba abɛhu ne fie hɔ anaa? Mepakyɛ daabi.
Ná mfonini no deɛ no te sɛn? Mfonini deɛ no, na ani no asɔ blue sɛ deɛ ɛhɔ nsuo no teɛ no ara. Na mebaa awie na ani no ayɛ fi. Daakye wode biribi gu nsuo no mu a? Mpakyem amfa nnu ɛyɛ picture ɛyɛ sɛ phone aba ɛna metwa.
Dɛpɔ adeɛ no ayɛ me sepa me kɔ biara ba yɛtɔ so no bɛnya ntafoɔ awura yɛde adeɛ no asɛnde wo wagye atom ɛna waa wɔ sɛ wopɛ Wobaa yɛn so so sɛ be sɛdeɛ wohunu adeɛ no saa na deɛ efiri deɛ sɛ ɛbɛ nsuo mu a yɛdi mu ni ah wotumi twi firi mu na wahohoro aseɛ wowie na agugu ma wobɛnya wo nsuo a. Nti gyaase. Mama
mebakyɛ wei no ɛnyɛ swimming pool na ɛda fie hɔ o efie no wɔn asie wɔn asie awie but baabi ɛda baabi nsuo no wɔ no hɔ no wɔn nsi nwie ɔho. Enti ɛno ne tae eh, ase eh, no. Oh, na ade no kora nti mimi kasa a meka kyerɛ sɛ ɛyɛ sutadeɛ nsuo tɔ a ɛtwe kɔtaa fie. Wɔgyae a mentaa mfa nyɛ nsɛm mpaakyɛw wɔn a na gyina m'anim no sɛ memenya akodaa da bi a mekasa a pɛ sɛ ɔde maame si abɔne menya akodaa wɔtwa kyerɛɛ no ɛnɛ nkora ba motu kwan nea moaho nti mommu nnipa no ɔne busua

kɔpem sɛ wɔne no adi dwa akyɛ. Nokorɛ na wɔama no anyɛ dɛ. Ɔtɔn mo. Ammɔ mu. Na sɛbi, sɛ nka ne busuani no na ɔkɔtena UK abɔntene so a, wɔbrɛ ne lockdown a wɔyi. Kuro a coins tetɔ ma na obiara kɔfa afa, na wɔasɛnde sika ma no anka fie a daabo daabo wo dwale mu. Wɔtaa mo wɔ saa. Na epo ɔno ɔte kurom ha nim sɛ saa dan no, ɛyɛ dan a dɛfo ahyɛ sɛ yɛnkɔdwe mu.
Ah, saa. Wɔ dɛfo bɛyɛ kɔda wuro kura mu. Oh. Sɛ wɔasiesie nsuo so. ɛna ɛma maame no tuu hɔ wɔnim nti ɛti bi deɛ ne yɛ mu a ne kura no wanto ade pa ama akwadaa no daafoɔ nhyɛ na wɔfa sika no ma no ɛna daafoɔ naa no ma no asraafoɔ ne yɛn nkyi no ne yɛn nkyi fie wura no ne yɛn nyɛ akwadaa yi sika ne yɛn nyɛ mmɔ ho ɛnsi ho ɛnfo ma no si awa. nkontre wura. ɛdɛ sɛ nkae no sɛdeɛ ɛsi kɔ no asɛ Akora yi, ɔbembɛn w'adehyeɛfoɔ no ho nti na ama sɛdeɛ wosi kɔ asɛm no. Nka mɛpɛ sɛ asɛm no tumi na asi so. O da kwa kwa sa na ese nokura nie. Woni me yi kwa pem se wo kontra na ne me. bafo wokɔ kyerɛ na anim yɛ na sɛbi ɛka anantene so aka ata na sɛ ɔbɛn bɛde hyeɛ na sɛnsɛ baabi anokora da no ɛti yɛmfa nto ana ɛsɛ sɛ yɛde to yɛde bɛto hyame bafo ma ne nto owura yi ɛsɛ nyame yɛ adom a na ɔtwe sɛ ɛnɛ ɛsɛ him ɔ ayefia pia

Melissa, na wura dan ho na menhwɛ adeɛ. Woso firi ɔhema Lizzy kɔ. Ah, kontre, wonyɛ akwalaa o. Yɛfrɛ wo sɛ? Franka. Franka, woyɛ dɛ ni? Mepɛ saa din no.